Amalan nang manyababakan dusa-dusa bahari diampuni nang akan datang diampuni, wal wudhu ma'al isbagh. Ba'udhu itu sempurna-sempurna. Muha tiga kali. Sebelumnya duduk dulu di mana ngarannya pauduan tu. Tuhlah, munnya ada nang dudukan di sini tu bangku nih, basuh tangan lo. Apalagi subuh, basuh tangan. Kita kada tahu tangan kita nih di hotel mana begana malam nih. Hum. Ngaran tangan bisa di wadah sorang, bisa di wadah bini. Bagaru. Bagaru tu kan nah, oh pa kolera. Oh bagai di sini bagaru nah. Pamulaan nyaman, pahabisan takuyak ya kah. Basuh dulu. Nah, basuh lawan sabun kalo napa. Hukumnya ni sunat nih. Kalau bisa bakumur-kumur tiga kali, mtus, mtus, mtus, jangan kahiga kawan. Masukkan banyu ke hidung, ditarik andak banyu, jangan gancang, dikasini ja nah banyunya masuk. Kada kawinak. Urang kada bisa manggawi napa? Mancium apa mangucup anu banyu. Nah. Apa yang afdal? Bakumur langsung ka hidung. Mun lihai. Di muntung ni balum di ludahakan lagi, tarik pulang di hidung iya nah, tulung tulung lamas. Lamas tadi pang. Nah, iya kah? Basuh muha mulai dahi sampai

Jadi saat na, na hidung idah anu kada basuh nih apalagi hidung tu nah anu pisang sasikat miring miring ke bawah mancung mancung hidung mancung ini harus dianu Amun hidung anu be betungap nangitu, nah nintu nah, nah nah. Kada pang bahan, ya lah. Nina turun hidung mancung. Jadi pang urang Arab tu saking mancungnya hidung, biasanya inya mencungit nintu kalo, cangkir tu inya kada mau gonol. Pasti halus, karena bila gonol lamas. Hidungnya nih tinggalan. Kita nih kokolak cobek. Gonol ka cangkir. Anu halus ka cangkir. Iya kah? Hah? Nah. Tangan pulang maap nah. Basuh ma nih habis akan sampai nih nah saparo munnya kawa makruh ka katiak baapa jua. Sampai sini. Ini apa ngarannya nih? Hah? Ini apa ngarannya? Pokoknya ini nah. Jadi dari sini membasuhnya kadang itu tuh. Hmm. Hmm. Ada mulai muka gerigi nyut basuh Tuntung kanan kiri nyut tiga kali hanyar salat salati lawan bilanya tangan kanan ni manyalat nyalatinya lawan tangan kiri nah bila tangan kiri nang di salat salati lawan tangan kanan nah tangan kada bulih mintu nah jangan nang kaitu nah bapanca.

Jelas? Paham? Setelah tiga kali kayak itu, tangan dua buting ini tukup akan pulang. Plak, plak. Kabanyu. Nang jeriji nomor satu ini pas di telinga. Nomor dua, hangkupakan. Tarik, sut, sampai ke burit tundun. Bulikakan pulang amun barambut. Amun gundul sakali ja nyuut sudah ai, apa nang dibulikakan lagi rambutnya dada. Cacap andak suut bulikakan pulang, cacap andak suut bulikakan pulang tiga kali imbah tadi nyapu sabagian. Talinga, tak culup tangan, paling kada ngini, tak culup. Nang nomor nih dua ni di dalam tugasnya. Nah, nomor satu di luar, mulai bawah ka atas. Sekali, culup pulang. Dua kali, culup pulang. Tiga kali. Culup pulang sakali. Culup pulang dua kali. Culup pulang tiga kali. Sebelum batis, sapu burit tundun. Disapu burit tundun. Ini burit jua ngarannya. Batis. Mulai jiriji kubuy sut jaka selang sampai sini kalu kawa sampai sini telur batis satu satunya telur nang babulu iya telur batis nah ikas sini ja nah ikas wajib buku lali ni ngarannya buku lali berataan urang pasti batimbul buku ni nah.

Nah, cuali di sini ada bisul. Bukah ke kiri nini jua nang main. Nah, dari satu, dua, tiga, empat. Kanapa kada lima guru jar? Jirijinya lima, jaka jiriji anam. Sudah budu, mahadap kiblat. Angkat tangan mahadap langit, bukan angkat tangan ka langit. Kawa ikam mangkat tangan ka langit. Hmm. Berdoa, doa wudu. Doa wudu. Dah eh. Tuntung berwudu, dosanya bahari diampuni. Dosanya nang akan datang dijaga akan Tuhan. Mun bodoh kaya ikam mun jar. Ini jadi basuh. Itu buudunya sah tapi kada dapat ni tadi. Paham kah praktik tadi dah? Jelas kah? Prektor hidup ja lah, TV hidup ja lah, kecuali mati ikam kada melihat. Nah tu ijazah tu, ambil ha. Budu teh. Pokok bila budu kaitu, diampuni. Paling kada sakali barang diudu diudu kaitu teh. Wa qiyamu lailatil qadar. Nomor tiga urang nang kada.